Син студент. Димәк, уку барышында сиңа бик күп яңа фәннәр өйрәнергә туры килә. Диплом алыр өчен йөзләгән лаборатор эш, иллеләп имтихан да бирергә кирәк. Ә бит соңрак сиңа эш бирүче шул дипломны ачып та карамаячак. Спойлер өчен гафу. Кыскасы, Моның белән генә эш бетми әле. Универда сиңа төп фәннәрдән тыш, тагын берничә тормыш дәресен дә үзләштерәсе булачак. Беренче дәрес, дустыңны яшәргә кертү. Бу һәрвакыттагыча көтелмәгән булачак. Ул инде 70 нче тапкыр ачкычын оныткан яки кызы белән аерылышкан, әллә инде ул кинәт кенә синең белән яшәве күңеллерәк дигән нәтиҗәгә килгән. Менә шул вакытта дәрес башлана да инде.

Икенче дәрес. Чек бәясен исәпләү нигезләре. Бу дәрестә син теге яки бу кафеның тышкы кыяфәте буенча андагы бәяләрне билгеләргә өйрәнәсең. Мәсәлән, өстәлгә инде ашау кирәк яраклары, бокал куелган икән, Билгеле инде, бу синең формат түгел. Әгәр кешеләр үз подносларын үзләре алып китсә, бу яхшы билге. Әгәр дә инде басып ашарга, пластик стаканнардан чәй эчәргә туры килсә, дустым, бу урын синең өчен. Өченче дәрес, кызлар белән мөнәсәбәтләрне анализлау. Бөтен егетләрнең үзенә яхшы кыз табасы килә. Ләкин инде дүртенче тапкыр очрашканнан соң, син ошаткан кызның егете барлыгы ачыкланса, бу ситуациядә беркемнең дә каласы килмәс. Универда син кызларның инстаграмы буенча абсолют төгәллек белән егете бармы, юкмы икәнен ачыкларга һәм аларның җитдилек дәрәҗәсен билгеләргә өйрәнәсең. Беренче билге. Бүләккә бирелгән чәчәкләр фотоларының нинди ешлык белән кертелүләре. Икенче билге. Ниндидер чит егет, абыйсымы, егетеме? Моны комментарийлар буенча ачыклыйсың. Матурлар, бик күркәм күренәсез эчтәлегендәгеләре булса, димәк, кыз инде буш түгел. Өченче билге. Берәр кыю фото кертсә, җитмәсә, астына төрттереп язып та куйса, күп уйлыйсы юк, бу кыз ул егетне тормышыннан сызып аткан. Дүртенче дәрес. Йокламология. Универда булмый, тагын кайсы җирдә син үз организмыңның мөмкинлекләрен, аның йокысыз күпме тора алганын ачыклый аласың? Йокы килмәсен өчен нишләргә? Сессия вакытында универда исән калу өчен ничә сәгать йокы җитә? Боларның барсын да сиңа шушы дәрес өйрәтәчәк.
Бишенче дәрес. Аудиоязмалар психологиясе. Монда син ниндидер бер кызның аудиоязмалары аша аның белән алга таба аралашырга буламы, юкмы икәнен ачыкларга өйрәнәсең.
Һәм инде 6нчы дәрес. Йокы оптимальләштерү методлары. Озак йокламый торырга өйрәнүдән тыш, син кирәк һәм үзеңә уңайлы җирдә йоклап алырга да өйрәнәсең. Теләсә кайсы җирдә, теләсә кайсы очракта.
Сиңа дөресен әйтим. Универны тәмамлагач, кайбер белемнәреңне син онытачаксың. Ләкин бу чакла әһәмиятле түгел. Иң мөһиме, монда син башка бер кайда да ала алмаган күнекмәләр җыясың. Алар синең белән гомерлеккә кала.